Mêvanê me birêz Fehîm Îşik e, rojnamevan li Brûksêla Belçîkayê gel me ye. Birêz Îşik dema baş be, gelek spas bo we. Bi xêr bin bo Kanal Heştê. Ez dixwazim gelek spas. Em vê pirsê de ez dixwazim dest pê bikim. Ji sala salên derbazbûyî çi 1999 be, çi sala 2013 be, Gelek caran ew pêvajo dest pê kir. Ez naxwazim bikeme dîroka van. Hûn jî her wisa ji ber ku dema me jî gelek dirêj nine. Lê ew gavên ku hingê hatine avêtin bo nimune grûp hatin şandin, grûpên aştiyê hemû hatine girtin ketine zîndanan de. Vê carê hinekî ew pêvajo cewaztir bû. Bo nimune grûpekî pekekî gotin em çekê xwe dadinin, hatin çekê xwe şawitandin, careke di vegeriyane cihê xwe. Eve vê digehîne ku êdî pekekî bawerî bi dewleta Tirkiyê nîne ku wekî carên berê û qonaxên berê nêzîk bibe? Bawer dikim ev car pêvajo wek carên berê nameşe. Yanî bi nêrînekî din, bi rê û rêbazekî din ber bi pêş ve diçe. Yanî ji bawerî wêdetir bi rengekî dixwazin mesele awayekî mayînde ev car bête çareserkirin. Yanî sedema vê yekê jî bi qenaeta min heta nuha em bêjin ji sala nod û sisê ve Rêberê pkk rastarast li gel dewletê li peywendiyê digeriya ji bo ku mesele bête çareserkirin gelek car jî gav hatin avêtin, gelek car agrbest kirin, danûstendin li gel dewleta Tirk û pkk'ê dihate çêkirin lê ev car daxwaz ji dewletê rasterast ji dewletê hat yanî ez jî naxwazim zêde bikevime kurahiya wî gelek temaşevan zanin yanî ew pêkanînên li Rojhilata Navîn bi taybet piştî şerê Îsraîl û Fîlîstînê ê ku li Gazeyê pêk hat Rewşa Rojhilata Navîn guherî, gelek tişt bi Sûriyê ve jî guherî. Ser vê yekê lêgerînekî dewleta Tirk dest pê kir û birêz Abdullah Ocalan jî ev destên ku hat dirêjkirin bi paş ve nebir. Yanî bi rengekî bersîva wê destê ku bi layê dewlet Bahçelî ve hat, Da. Ev car ji bo ku ev ber bi pêş ve biçe, bi rengekê hem Civat qanî bibe hem dewlet xwe biguherîne di vî warî de. Pkk dest pê kir ew dikare çi bike wê tişta nîşan da li hemû civatê. Yanî dert ne şer e, dert çareserî ye. Ji bo wê yekê jî çi bikeve hustiyê wî got ez ê bikim. Yanî vê tişta jî em bîst a heftê Sibatê de Birêz Abdullah Ocalan eşkere kir û piştî jî kongreya pkk bersîvayî da û taliyê jî bangekî birêz Abdullah Ocalan di nozdeyê Hezîranê de hatibû Amedê kirin, nehê Tîrmehê de jî ji bo raya giştî hate weşandin, bi dîmenkî hate weşandin û bersîvayî jî di yazdê Tîrmehê de gerîla bi çekşewitandinê da Yanî ev ya ez di wê qenaatê de me. Eger bi rastî birêz Abdullah Ocalan bigotara wek carên din bira komekî gerîlla dîsa wek komekî aştiyê werin Tirkiye ez bawer dikim yan ji Bakurê Kurdistanê ez bawer dikim wê dîsa bihatara. Çunke ew bawerî bi rêberê xwe tînin, bawerî bi tevgerê xwe Tînin lê feqet cara din jî gava dihatin jî hatin jî nod û neha de jî du hezar û sêzdeh yan de jî gava hatin dîsa dizanibûn ku dewlet pê bawerî nabe û axir dewlet jî wan girt vê carê jî dizanin bawerî bi dewletê nayê em ji ku derdixin Hevseroka KCK'ê eşkere di gotinên xwe de got, yanî me van gavana bi talîmata Rêberê xwe avêt lê ji niha pê ve divê dewlet bersîva vê yekê bide. Di qanûn û destûra bingehîn de guherînên ku pêwîst e çêke. Ji ber vê yekê mesela tena serê xwe bi baweriyê ve girêdayî nine bi qenaeta min. Îro Erdogan di gotinên xwe de Dibêje, gef li wan kesan dike ku destvedanê di vê pêvajoyê de dikin û astengî jê re çêdikin û dibêje ev rasta rast girêdreyî ewlehiya civaka Tirkiyê de ye. Ev e bi rastî jî vê carê wisa ye. Vê carê ev ferq û cudatî heye, girêdreyê ewlehiya civata Tirkiyê bi giştî ye. Carên berê girêdreyê ewlehiya Tirkiyê nebû. Ku vê carî ew cidîtir pêngava davêjin ya gotinên wisa Bêguman, dibêjin. bêguman her carê ku tevgera kurd gav davêt eviya evlehiya Tirkiyeyê jî eleqeder dikir. Feqet yên Tirkiye bi rê ve divirin wê evlehiyê nedigirtin ber bi çav. Yanî bi rengekî dixwestin tevgera kurd têk bibin. Lê ev car rasterast guherînên li Rojhilata Navîn ewlehiya Tirkiyeyê bi rastî jî xistiye Baş xeterê. e dê çi bibe eger eger têk biçe ev pêvajo ku ew wisa lê dinêrin? Eger têk biçe negihîje encam eger destvedan cêre bihête çêkirin civaka Şer. Tirkiyeyê qibûl neke dê çi bibe? Çi serê civaka Şer Tirkiyeyê dibe? mezin dibe yanî bêguman şer mezin dibe. Yanî ev lêgerîna berî nuha li Iraqê çêbû di dema Saddam bigre heta em bêjin pişt şerê Kendavê jî gelek caran ev hewldan çêbûn. Dîsa em mînakekî nêz e Sûriyê bînin ber çavê xwe. Yanî du hezar û dozdeh gava li Sûriyê şoreş pêk hat Şoreşa Rojava ê piştî bi dehan car xwestin ku li gel Hafiz Beşar Esad vê meseleyê bi danûstandinan çareser bikin ku bawer dikim eger pêşketinek li Sûriyê çêbana ew tiştên ku li Sûriyê diqewimîn jî ne wekî îro bana wê guherînekî mezin li Sûriyê pêk bihatara. Heman tişt îro li Tirkiyeyê jî diqewimî yanî Tirkiye piştî aloziya li Rojhilata Navîn bi taybet li Piştî Ereba Biharan siyasetekî din xist ber pêşiya xwe. Ew çi bû? Xwest axên Tirkiye berfirehtir bike. Ew polîtîkaya mîsaqa millî da ber xwe û dawa li Kerkûkê kir, dawa li Mûsilê kir, dawa li Heleb û heta dawa li Şamê bi xwe jî kir. Ev yeka Tirkiye rasterast xist nav şerekî mezin û di nav şer de wek aliyekî cî girt. Yanî îro li Sûriyê li gelek ardan Tirkiye dagirker û eskerên Tirkiye li gelek deverên cîhanê jî hene. Ev vana tabî rasterast ewlehiya Tirkiyê jî eleqeder dike. Her wiha Tirkiye xwedî ew aborî nênik ku vê hêza xwe li hember hêzên girse yên cîhanê bikaribe bikar bîne. Ber wê yekê û polîtîkayên şaş Tirkiye zêdetir xist nav aloziyê û hem ji alî aborî ve hem ji alî civakî ve gelek pirsgirêk derketin. Ev ewlehî eger bi rastî bi awayekî ku kurd vê gavê pêşniyar dikin ji bo çareseriyê Rê nîşan didin were çareserkirin, guherîn wê tam tersî bibe, ev car dikare ku Tirkiye li Rojhilata Navîn bi rastî weke mînakek were nîşandan. Niha tevgera Kurd li wê rêyê digere, bi taybet birêz Abdullah Ocalan li wê rêyê digere. Eger ev têk biçe, bêguman ew têkçûn wê zerarekî mezin êdî bide Tirkiye, çimkî Kurd Heta nuha gelek zirarên mezin dîtine, ji nuha pê ve em bêjin zirarê ku ji vî zêdetir bibînin wê çi be. Feqet ji bo Tirkiye gelek tiştên din wê derkeve holê. Ê Kurd jî Tirk jî naxwazin ev tişta pêk were. Vê gav dê feqet di nav dewletê de gelek holî hene ku bi rastî ji beriya Kurd re bibin. Min fêm kir ku tiştê Tirkiye ji dest bide gelek in. Ê li hember de Kurd dê çi qazanc bike? Mebesta me Kurd belkî ew pirse gelek pirsekî dubare be ji gelek canan hatibe kirin bes di axiftinê we de mosa fêm kir. Türkiye ji bo berjewendiyên xwe gava davêje ew rastiyek em hemû tê digihîjin lê berjewendiyên Kurda li vê derê de çi lê tên ma Kurdan ew hemû tekoşîn kiriye tinê destûr bê guhertin tinê yasaya terorê bê hilweşandin yan hinek serkirdeyê wê li girtîgehê derbikevin. Na, bêguman ne tena serê xwe ew in bi qenaata min, lê feqet ev pêvajo dîsa bi qenaata min wisa di demekî kin de pêk nayê. Dibe ku di demekî kin de hin guherîn çêbin, hin siyasetmedarên Kurd yên li zindanê bên berdan, yên ku li derveyî welat qaçax in di derbarê wan de guherîn çêbin. Lê feqet di esasa xwe de Ji bo pêşketina vê pêvajoyê divê em qet bîr nekin aştî û civaka demokratîk pêk ve guherînê dikare rê bide. Yanî eger di Tirkiyeyê de ji layê qanûnî ve guherîn pêk neyên, em bêjin kurd wek miletekî neyên naskirin û mafên kurda di destûra bingehîn de bi hemû şiklên xwe ve cî negre û her wiha kurt li ser axa xwe çê bi riya şaredariyan çê bi riya em bêjin rêvebiriyên herêmî wekî rêvebiriyên wîlayet, walîtî ji nû ve bi gor qanûnan nikaribin xwe bi rê ve bibin yanî ew bingehekî demokratîk li Kurdistanê jî li Tirkiyê jî çê nebe ev pêvajo pêş ve naçe Di vir de tiştekî din jî heye tabî tevgera Kurd bi taybet vê tişta derdixe pêş û gelek jî maqûlî yanî meriv lazim e wê jî bibîne. Heta nuha em bêjin şerekî çekdarî hebû, ew şerê çekdarî ji ber ku hebûna Kurdan nedihat qebûlkirin. Lê îro hebûna Kurdan li hemû cîhanê tê qebûlkirin êdî Kurd aktorekî ne meriv kesek nikare hebûna Kurdan înkar bike. Lê ji niha pê ve eger li Tirkiye guherînekî ji alî yasayî ve ji alî em bêjin destûra bingehîn ve çêbe, Kurd dikarin tekoşîna xwe mezintir jî bikin. Yanî ev ya nayê wê wateyê ku wê tekoşîn raweste. Wê tekoşîn her bidobe lê feqet gava tekoşîn bidobe ew tekoşîn êdî bi şikl cûreyên kevn, bi şerê çekdarî ne, bi siyaseta demokratîk Ber bi pêş ve biçe. Tabî gava bi siyaseta demokratîk ve di vir de ev tişt tê bîra me. Ew hêza kurda heye ku bi siyaseta demokratîk vê tişta ber bi pêş ve bibe. Bi qenaeta min ew hêza kurda heye. Eger ew hêza kurda li Bakurê Kurdistanê tune bana, dewleta Tirk vê gava Qet bi tu awayekî nedaavêt. Yanî dewleta Tirk wê hesaba kir. Heta nuha xwest Kurda tune bike, qir bike. Ji bo wê yekê jî çi ji destê hat, rexsî xwe nekird. Ji ser neket. Ji ber wê yekê dibêjim ew hêza Kurda heye û dikare bi pêş ve bibe ev tekoşînê. Niha jî her bi axiftin ve girêdaya pirsiyara min, niha jî her em bixwazin nexwazin li Tirkiyê bo siyasetkirinê Bo rêxistinkirina hinek hereketên sivîl in, civakî ne. Rewşa Tirkiyê yê gelek welatê cîran baştir e. Yani ev ev azadî heye heta aliyê medya de bê aliyê siyasetê de bê em dizanin parlamenterê kurd hene li parlamentoyê partiyê kurd de hene xebat dikin rast e zex li ser hene qeyûm li şûna wan tê dayîn gelek caran mafê wan tê xarin bas hinekî jî azadiyek heye li gurî yê dinê ew siyaseta demokratîka û behs dikin

Di rojên pêş di wê meclîsê de komîsyonekî were damezrandin û ew komîsyon heta meha Îlonê di qanûnan de, destûra bingehîn de çi guherîn pêwîst in ji bo vê pêvajiyê wana îlan bike. Lê di gava tu dewletê dinerî hê jî di nav dewletê de nakokî heye. Lê gava ji alî Kurda ve em lê binerin bi taybet li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê ev tişta dê em lazim e eşkere bêjin. Hebûna Kurdan ji ber ku Tirkiye dewletekî azad e nehat qebûl kirin. Hebûna Kurdan bi berxwedana Kurdan hat qebûl kirin. Yanî şaredarî bi dest xistin, qeyûm avêtin, dîsa bi dest xistin. Parlamenter avêtin zindanan, serokê wan girtin, siyasetmedaran girtin, çi li wan kirin, dîsa jî hatin hilbijartin, Kurd ji xwe daneketin. Yanî bi rengekî Hebûna Kurdan ne ku li Tirkiye demokrasî heye, hiqûq heye, ji ber ku Kurd ber xwe didin, xwe zextê xwe li ser dewletê zêdetir kir û li ser civata Tirkiye jî zextekî siyaseta Kurda çêbû. Eger ji nuha pê ve ew guherînên ku ji layê demokratîk ve em dibêjin çêbin, wê gelek tişt di lehê Kurda de jî biguhere. Wekî mînak, yanî li Kurdistanê çênabe Bi awayekî navendî her tişt were diyarkirin. Yanî Rêvebiriya Bajaran ango waliyên bajaran divê ji alî gel ve were hilbijartin û her wiha li hemû bajarên Kurdistanê perwerde divê bi zimanê Kurdî bibe. Ji bo wan tiştan jî tê axaftin, tê xeberdan. Eger bi rastî jî hebûna Kurdan ku hatibe qebûlkirin divê van tiştana di destûra bingehîn de jî cihê xwe bigirin. Ji bo wê yekê jî wê hewldanek hebe lê heta ji bo hewldanê jî divê tekoşînek jî hebe û ev tişta divê em bi civaka Tirkiyê jî bidin qebûlkirin yanî tekoşînek ji aliyê Civata Tirkiyê ev yeke zû bi zû qebûl diket? Ji ber civata Tirkiyê hatiye milîterîzekirin bi bi awayekî hatiye perwerdekirin ku dijatiya Kurda biket. Divê rewşê wisa de civata Tirkiyê nabete rêgir ew yasayên ku komîsyonê jî bile derbiket Vê yasayê neke vê vîya vê cîbicîkirinê? Yan her ew komîsyon bi xwe bandoriya civata Tirkiyeyê li ser çê nabît da ku bi rengekî weke heta niha hatiye pênasekirin ji boî Kurda faşîstî derbikeve û nehêle prosa bigêje encam? Bêguman yanî di vê proseyê de xetera herî mezin ew civaka Tirkiyeyê ku em behs dikin Tirsa wan ji Kurda heye yanî ji bo wan Kurd dijmin in yan jî bi rengekî Kurd bi vî awayî bi wan hatiye nasandin. Tirsa Kurda jî li wan heye? Bêguman ew jî heye yanî Kurd jî Kurd jî bawerî bi wan nayînin yanî ev ya pirsgirêkekî gelek mezin e. Ji bo çareseriya viya jî xebatekî pir mezin hewcê dike yanî ji nişka ve ji ber xwe ve çênabe ji bo yê dibêjim Dem jê re pêwîst e. Feqet rastiyekî din jî heye. Civata Tirkiye nuha di gelek tişta de agahdar e. Wek berê nina em bêjin mesela rewşa aborî ji ber çi ye dizane. Rewşa bêhiqûqî ji ber çi ye wê tişta êdî dizane. Çimkî li Tirkiyeyê jî gelek lêpirsînên Ev guhertina ku di civaka Tirkiyeyê de çêbûye, bi sebdemên aborî ye, zextê aborî ye ku li ser wan Zext kiriye, wisa guhertin xwe de çêkirine yan na bi rastî di Kurdan fêm kirine, rewşa Kurda têgihîştine, dilê xwe de maf dane wan? Na, rewşa Kurda de têgihîştin em dikarin bêjin ne di wê astê de yê ku bi rastî ji bo ku ew jî rehet bijîn bêjin bira hemû mafê Kurda were dayîn. Di wî warî de ne ne. Yanî zexta aborî bi rengekî Em bêjin giranî li ser civatê daniye û ji xeylê wî jî tunebûna hiqûq li Tirkiye esasekî rastî ne. Yanî êdî li Tirkiye tu ji zarokekî jî bipirsî dibê li Tirkiye hiqûq tune ye, nema ye. Bi taybet van deh salên dûmayî de piştî ku Erdogan sîstema Tirkiye guherand û em bêjin sîstemekî takekesî li Tirkiye Aşkere kir, Hiqûq têk çû, yanî hiqûq dihat bin emrê siyasetê de ye. Erdogan çi bêje ew bi xwe wek hiqûq tê zanê. Van tiştên ku li Partiya Herî Mezin ya Tirkiye li CHP'ê tê kirin jî sedema wî tunebûna hiqûqê ye. Îja di vî warî de ji bo ku guherîn çêbe, ji bo wê ye kê tevgera Kurd esasen ser demokratîzebûnê radiweste. Eger demokratîzebûnek li Tirkiye pêk neyê, ev mesele jî ber bi pêş ve diaçe. Gava demokratîzebûnek pêk were û bi rastî jî civak rastiya Kurda jî bibîne û guherîna Tirkiye wê çi feyde ji wan re bimîne, Bîne, wana jî berbiçav bike, ez bawer dikim ku wê piştgiriya civaka Tirkiyê jî ji îro zêdetir be. Yanî nuha ew lêpirsînin, gavka din jî min xwest bêjim, ew lêpirsînên civakî tên çêkirin li Tirkiye ji layê hin şîrketan ve. Destpêka vê pêvajoyê de piştgiriya civatê sedî çil, çil û yek bû. Lê nuha em lê dinerin piştgiriya vê civakê gihîştiye sedî heştê û yeka. Yanî li Tirkiye bêguman dijber heye feqet rastiyekî jî ûsa heye dengê dijberan zêdetir derdikeve hem ji alî kurda ve hem ji alî tirka ve em bêjin yanî ê ku dijberiya vê pêvajoyê dikin hinde bi qurt jî nebin ji alî civakê ve em bibînin lê lê binerin lê dengê wan zêdetir derdikeve meriva ditirsîne lê di esasa xwe de civakê de piştgirî jî zêde ye Eger ew piştgiriya zêde nebe, ez bawer dikim dewleta Tirk jî ê ku rê vedibe, bi taybet Erdogan û akp jî hinde hêsanî piştgiriya vê pêvajoyê nake. Yanî bi rengekî mecbûriyet li wî alî jî heye, feqet ji alî Kurda ve jî mecbûriyet heye. Yanî Axir xetmandinekî mezin hebû, diviyabû ew xetmandin bi rengekî ji holê rabe û ji bo çareserî hin gavên nû werin avêtin. Ev çareserî gava meriv biceribîne, encam negire jî, mirov dikaribe hêsanî vê tişta bêje ku ji xwe Kurd di rewşekî ne baş tene Zextekî pir mezin li ser wan heye. Kuştin û qetilkirin bi her cûreyê didome, lê ji nuha şûnde jî bidome. Feqet civaka Tirkiyeyê heta nuha ew zerar em bêjin wisa bi girseyî nedidîtin, lê ji nuha şûnde wê girseyî jî bibînin. Yanî her wiha li Tirkiyeyê civakekî din jî heye, bi rastî jî ew jî ji tunebûna hiqûq û demokrasiyê bêzar bûne, ew jî ji bo demokrasî û hiqûq pêş kevin Di nav têkoşînê de ne, tekoşînê de ne. Ma Berîz Nazim Fehîm, Dost Bêjî ve jî bîne. di Belê. na axiftinê xwe de îşare pê kir, eger hatû serî negirt, bi rastî eger hatû serî negirt, vê carî wek carê berê ye. Vê carê şikestinekî mezin di nav kurdan de çê nabe, eger hatû ew pêvajo wekî ku kurdan pêşbînî dikir û plan bû danîbû, neçû pêş. Yanî bêguman wê şikestin li hemû aliya jî çêbe lê bi qenaeta min şikestina herî mezin wê li Tirkiye çêbe çunki yên Tirkiye bi rê ve dibin eger ev pêvajo bi rengekî çareser nebe û li hevkirinekî kurdan û tirkan li Tirkiye pêk neyê yên ku dewletê bi rê ve dibin ji nuha pêve nikarin hinde bi hêsanî rê ve bibin çunki nakokî ji layê dewletê ve jî wê kurttir bibe. Yanî heta nuha em bêjin dîktatoriyekî nîv hebû lê ji nuha pê ve wê dîktatoriyekî tam hebe. Yanî ji bo wî min Iraq û Sûriye mînak da. Yanî ew dîktatoriya Saddam encama wî çi bû? Ew dîktatoriya Beşar Esad yê Sûriye yê Baes çi bû? Baesa Sûrî û Iraq wê her wiha Baesa Tirkiye jî Ji wî cudatir nebe. Yanî gel dev ji mafê xwe bernadin, dev ji têkoşîna xwe bernadin. Wê her carê tifaqekî nû çêbe, bi wê tifaqê ve jî dikarin bi wan îtifaqa guherînên mezintir jî bikin. Lê feqet mixabin eger rewşekî wisa çêbe, wê her weha

Li hevhatina ev tîfaqa, ev îtîfaqa ku di gel Kurda çêkiriye negihişte encam. Ew zextên ku wisa kir bêt nav vê îtîfaqê çi ne li ser Tirkiye bêhte kirin? Yanî bêguman ji ku ev tişt çareser bibe jî, çareser nebe jî wê bandora xwe li ser Rojhilata Navîn bike. Eger bi awayekî çareser bibe yan jî ber bi pêş ve biçe, wê bandora xwe bi awayekî pozîtîf bike li Rojhilata Navê. Wê Sûriye ji vê yekê sûd werbigire. Wê têkiliyên li Iraqê ji vê Lê yekê bandora wê bo Tirkiye çi dibe? Ji ber Tirkiye pêngava yekê avêtiye. Îşte Bandora wê ya eger nerênî ji bo Tirkiye çi dibe eger pêk Yanî neyê? eger pêvajo ber bi pêş ve neçe, wê şer mezintir bibe, wê zexta xwe Bi rengekî li Sûriyeyê jî bide nîşan. Şer di navbera gerîlayên pkk û dewleta Tirkiyeyê de zêdetir bibe yan li herêmê bi giştî zêde bibe? Vera serê xwe li navbera gerîla û dewleta Tirk de ne. Bi awayekî di herêmê de jî wê şer mezintir bibe. Bi qenaeta min yanî Îsraîl di vî warî de ji bo berjewendiyên xwe û her wiha ji bo xeterê ku Erdogan ji bo Rojhilata Navîn derdixe bi pêş ve zêdetir bikeve nav meseleyê. Her wiha Wate vê hêzên. egerê heye ku Îsraîl hêriş bikete ser Tirkiye ji ber dema hêriş kirine ser Îranê ew bi xwe rast a rast gotin piştî Îranê dê Tirkiye bît û li bendê bûn ku hêriş bo ser wan jî bête çêkirin. Yanî qenaata min ne ew e ku Îsraîl êrîşekî li Tirkiye bike. Ew ya demekî bi girseyî awayekî berfireh hate axaftin. Lê feqet Tirkiye di nav tifaqekî din de ye. Tirkiye endamê NATO ye. Tirkiye têkiliyê xwe li gel Amerîka û li gel welatên Ewropa heye û Tirkiye li Rojhilata Navîn dewletekî Wate dibe vê stratejîk e. êrişî bi rengên cuda bît ne bi rengê êrişê leşkeriyê. Ez jî behsa wê dikim. Yanî rasterast êrîşekî pêk neyê jî Wê rolekî Îsraîlê hebe yan jî rola gelek dewletên din jî hebe, çi Îran be, çi nizanim dewletên din bê, bi rengekê ji bo lawazkirina Tirkiye, ji bo xurtkirina destê xwe ew ê jî bikevine meriyetê. Van tiştan e, tabî eger ev pêvajo ber bi pêş ve neçe. Feqet tiştekî din jî heye, ji bo ku ev pêvajo ev car ber bi pêş ve biçe, lihevkirinekî jî çêbe encam de, Sedî sed wê tiştê ku Kurd dibêjin pêk deyên, sedî sed e wê tiştê ku dewlet jî dibêjin pêk deyê, lê axir wê lihevkirinekî bi rengekî çêbe. Eger lihevkirinekî nebe reş wê xirabtir bibe. Nuha her du alî jî dizanin ku bi rengekî mecbûriyet li lihevkirinê heye û her wiha belkî heta nuha eşkere xuya nake hemû alî jî red dikin dibêjin ku ji xeynî me Hêzên din di nav vî karî de tune ye. Hevdîtin rasterast di navbera aliyan de diçe lê ez bi xwe jî ne di wê qenaetê de me. Bandora Emrîka jî di vî warî de heye çinkî Emrîka ji mêjveyê ji bo lihevkirina Kurda û Tirka di nav xebatê tirkî de bû. Yanî em bêjin rasterast ev tişta ne dida xuyakirin jî lê di hemû têkliyên xwe de bi rengekî dixwest ku Kurd û Tirk li hev bên. Çima li hev bên? Çün Tirkiye ji bo wan dewletekî muhîm e û şerê li Tirkiye jî her daîm ji bo wan dibû asteng. Û her wiha li Rojhilata Navîn bazariyekî mezin jî ser rêyên aboriyê hene. Yanî gelek hisaba rê tên kirin. Hinek ji Hîndistanê tê, dizanim kederê diçe kederê diçe, ji Iraqê tê, ji Sûriye tê wê biçine Îsraîlê. Gelek tiştên yanî evara dûr û dirêj in ez naxwazim wê bikim wê bijarê lê feqet vana bi xwe jî dide xuyakirin ku gelek dewlet li Rojhilata Navîn li pey de berjewendiyê xwe de. Îja di vê berjewendiyê de eger şerekî mezintirîn ji îro mezintirîn

Em nahiya rêyên bazirganiyê jî nê pêk anîn, bi rengekî wê pirsgirêkên mezin jî derkevin. Ji bo wê yekê dibêjim yanî piçek jî mecbûriyet e ev pêvajo divê em wê jî bibînin. Gelek spas berêz Fehîm Îşek rojnimevan li Belçîkayê gel me bû destê te xweş be. Spas bo we. Spas xweş sağ ol.